Di pa shɛli Amma Dɔɣiro niŋ yɛtɔɣ fini n-gari bidibbil maa mini bipuɣimbil maa ni niŋ shɛli maa, Naawuni n-liri bɛ daashia. Yɛtɔɣ shɛli din beni n-nyɛ yɛtɔɣ kpeeni, ka m bɔri ni n zaŋ ti n zaŋ ti n dan Naawuni yiko ni, Naya ka m be ŋɔ, ni ze luɣ shɛli ŋɔ mini n dan yaa na sampaabo waɣa, ka m bɔri ni n zaŋ yɛli di simsi ka Naawuni yiko ni, N dan yaa na ni yɛn kpamba ka bɛ yiɣisi zani Dagbaŋ eh, biɛri suŋ zuɣu ni Dagbaŋ wubisibu zuɣu ka m bɔri ni n yɛli eh, eh, gabimenti kpamba Eh, ti mini regional minister n di bala inshallah n nyɛla ŋun yɛn discuss li ni regional minister binshɛɣu sa niŋya yuŋ la bee dabisa ŋɔ ni dini n-nya eh, bipuɣimbila mini bidibila bɛ be loori ni n bɔri taba bipuɣimbila ni bidibbila bɛ bela loori ni m bɔri taba ka di nyɛla zimsim ni ashilo shee amaa ka di nyɛ loori ni ka lala bini niŋdi niŋsim shɛli ŋɔ maa taba bɔbu ŋɔ maa di yi pa ni amiliya musulinsi ni di bi viɛla biɛhigu ni di bi viɛla musulinsi bi saɣi ti li Dagban wubisibu Dagban Dagbanli wubisibu ni di kani di bi viɛla ka bi sɔɣira niŋda niri mi yi ti sɔɣiri niŋdi binshɛɣu a bi nyari o ni di ti sɔɣira n-niŋdi binshɛɣu a bi ni wula a bi nyari o. Amaa bɛ ni nyari so nyɛla ŋun yihi tuun biɛri polo ŋun ka bi nyara. Bɛ sɔɣimi loori puuni ka bɛ be piligu, bɛ na sɔɣimi loori puuni. Din pahi ayi ka bɛ sɔɣi loori maa maŋmaŋ zimsim ni, ka ninvuɣ yo so, ninvuɣ fin so, bahi yoli daadam so, ka ŋun gba sɔɣi nya ba. a ni nya ba ŋɔ maa, a Daanabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama yɛliya ni ŋun ni ti liri mi tab daashia, ŋun liri o kpee daashili Naawuni ni o ni liri o daashili dunia ni laahira. Ka nyini ŋɔ maa a ni nya ba din bi niŋ kamaata maa, di di bi simsi ni a nya ba, tɔ a mi nya ba. A ni nya ba maa liri mi bɛ daashili bee a'a ka a zaŋ ba zali n-saɣisi ba ka yɛli ba biɛhigu yɛtɔɣa ka yɛli ba din simsi ni musulimi bee daadamanima bee Dagbambilichini be shɛm, a bi niŋ lala, ka a naan yi kana domin a nyɛla bahiyoli daadam, domin a nyɛla ninvuɣ fini, domin a nyɛla ninvuɣ so ŋun bi niŋ nia ni Naawuni liri o daashili dunia ni lahira. Ka a naan yi chɛ ka bipuɣimbila ŋɔ fuɣ o zaɣim pahi zaɣin shɛli ni o ni pun beni maa, ka nyin ŋmaag o foto n zaŋ o n niŋ wula ka a ŋmaag o foto hal ka yɛr o yaam o gbali o niŋmi bɔmbo ka a ton zaŋ lala niŋsim ŋɔ maa n-yaɣiri ti dunia bɛn di sɔɣiri la bɛ mini bɛ Duuma kɔŋko yɛtɔɣa n-di nyɛli ka a yihi ba n zali polo ka m bɔri ni n zani kpe ŋɔ ka yɛl lala n zo maa Woi bi yihi wommaŋ polo Woi bi yihi wommaŋ polo ti fukumsi Wei bi yihi omaŋ polo n tim sandaani n niŋ ti zaɣiyino kam Dagbaŋ bilichini kam ni dunia musulinim zaa ni dunia ninvuɣu maŋa zaa. Sokam niŋ mi niiya wei bi yina zuŋɔ zan chaŋ zuŋɔ zan chaŋ dabisa bihi ka o yi bi yina Naawuni zuɣu ti yɛn yimi na ti boli musulimi kam ŋun saɣi ti Naawuni ka niŋ tiri ni o ni niŋ niŋdi shɛli maa. Ti yɛn yimi na ti boli Musulinima sokam yi puhi jiŋli Naa, ŋun yɛlimi ni Naawuni nar o, Naawuni bahim o yoli, Naawuni yihim o zali, mɔ sɔɣi ya bɛ o, Naawuni yihim o zali ka dunia zaa nya o, kaman wan yihi bipuɣimbila maa zali ka Naawuni nya o shɛm. Amaa ni yɛri ŋɔ, din tooi niŋ ka so nya ka ŋun puhi ba ni bɛ niŋ lala ninvuɣ yɔlim nyin gba di pa shɛli a ni niŋdi shɛli gari ba ni niŋ shɛli maa, Naawuni n-lir a daashili. Di pa shɛli a bipuɣiŋga n-niŋ gari bɛ ni niŋ yɛtɔɣ shɛli maa Naawuni ni liri bɛ daashia. Di pa shɛli a tuzo paɣiba ni niŋ gari bia maa laa bidibisi maa ni bidibbil maa mini bipuɣimbila maa ni niŋ shɛli maa. Di pa shɛli Naawuni ni liri a tuzo paɣa gba daashili. Di pa shɛli gba, shɛb beni, di pa shɛli a ma dɔɣiro niŋ yɛtɔɣ fini n-gari bidibbil maa mini bipuɣimbila maa ni niŋ shɛli maa Naawuni ni liri bɛ daashia. To di zuɣu ti zaɣ yino kam nyɛla bɛn kpɛri Naawuni kaya ni, ti zaɣ yino kam nyɛla bɛn tumdi birigira. So n-so mi yi ti tumdi birigira ka di nyɛla o sɔɣimi

Tiŋgbani yaaŋa zuɣu, Naa na ti tam lan yɛlimi ni bɛ mali azaaba kpeeni, azaaba nyuurili dunia ŋɔ, ka Kiyaama azaaba nyuurili ka di gari lala. Bipuɣimbihi maa bi nyama, hal lala zuɣu Naawuni ni bi bɔri ni ti gbahiri ti viiri tab gbuna zuɣu. Ka Naawuni yɛli, A yi ku kana ti nya paɣa ni doo ka bɛ niŋdi zina, ka a kul nya ba bɛ shiri niŋdila zina, naa bom niriba ata pahi a maŋ zuɣu ka yi niŋ anahi. pɔi ka yi naan yina ti yɛli bee a yi bi bo niriba ata na ka bɛ kana ti nya ka a yina ti yɛli li, Naawuni ni bɛ fiɛbi ma a baranzim pihi ni ni ʒiri la n-nya. Amaa Naawuni mi ni a shiri nya ya. Naawuni mi ni yɛmaŋ li ka a yɛli, Amaa Naawuni bi bɔri ni bɛ nyari lala binyara. Naawuni bi bɔri ni ti viiri tab gbuna. Naawuni bi yɛri ni ti yihi n-tab fina. N zo maa ni niŋ yɛtɔɣ shɛli maa dunia ti zaa yim na, sokam yim na, ninvuɣ maŋli kam yim na nti kɔndɛmi li. O yi bi yina ti zaŋ omaŋ ti fukumsi, o yi bi yina nti tim sandaani niŋ dunia ka tim sandaani niŋ bipuɣimbila maa ni o ni yihi o fin shɛli maa Naawuni zuɣu. O simsi ni ti yina ti suhi Naawuni ni Naawuni nar o, ka suhi Naawuni ni Naawuni yihim o zali ka dunia zaa nya o. Ma ŋun ŋun nyɛla daadam ka vihi bia maa gbini, Naawuni vihim o gbini gari o ni vihi bia maa gbini shɛli maa. Naawuni, Naawuni yihim o zali kaman o ni yihi bipuɣimbila maa n zali shɛli maa. Din chɛ ka n yɛri ŋɔ maa, Naawuni zo niriba ku understand di danger. O wurinla bipuɣimbila maa life shɛm maa. Bia maa ni yɛn, bipuɣimbila ŋɔ ni yɛn dɔɣi bia shɛba zaa, o wurinla bɛ biɛhigu shɛm maa. Bɛ ya o bipuɣimbila maa ni o bihi ni ti yɛn dɔɣi bi shɛba ka bɛ nya o yaansi zaa, o wurinla bɛ biɛhigu shɛm maa bɔkati bɛn niŋdi shɛm ŋɔ maa. Di zuɣu dimbɔŋɔ niŋ zuɣusaa zuɣusaa yɛtɔɣa m-bi yɛn niŋ yɛtɔɣ wɔɣila Naawuni pahim bia maa laambu suɣilo, ka m-bɔri ni n yɛli bia maa laamba, di kari ya o kpɛhi yɔɣu, di kari ya o kpɛhi yɔɣu, gbaai ya o tabili yimaŋa, Gbaai o tabili yi maŋa, di pa shɛli ka dimbɔŋɔ mali o, di pa shɛli ka di mali o, ka di mali o zali dɛde, di pa shɛli ka di yihi o tuun fin kam ni, di pa shɛli ka di chɛ ka o baŋ ka dama binshɛɣu Naawuni ni pun mɔŋ di bi simsi gba ka daadam niŋdi wula, a sɔɣiri tumdi bee a yihiri n-tumda. Naawuni malimi o biɛhigu, Naawuni pahi o mini o laamba suɣilo, Naawuni di chɛ ka ŋɔ maa zaŋ wurim o biɛhigu, Naawuni di chɛ ka di wurim o biɛhigu, Naawuni di chɛ ka di wurim o biɛhigu, ti bipuɣinsi mi bɛn be lala halahala ni,